Беренче елны нигез ташын салдык, Аллага шөкер, менә шулай иттереп. И бурасын күтәреп, шул елны көтү нитеп куйдык. Менә бу 2001 елны. Менә шуларга әлбәттә инде 25 ел булды шушы вакыйгага. Бу мәчетебез бит инде 1890 елда Орынбур өлкәсендәге авылдан нинди авыл икәнлеге хәзер менә хәтеремә чыкты. Шушы авылдан бурасын китерәләр. Авылда мәдрәсә бетергән кешеләребез була. Әмма ләкин алар балалар укытырга, үзләренең теге тел байлыгы булмау сәбәпле, безгә галим кеше кирәк дип баралар Чыршылы мәдрәсәсенә. Габделфәттах хәзрәт тә укыган Чыршылы мәдрәсәсендә бетергән бергә курсташлары була Хознулла хәзрәтнең. Инде Хознулла хәзрәт Баһаутдинне Авылга сыралып, авылның җыены сыралуы белән кайтаралар Гәрмәккә. 1893 елны. Шул шул елны, әлбәттә, инде шушы мәчетнең бурасында кайталар. Һәм 1890 елны шушы мәчет бит инде имам анда бит инде салына менә пеше камилет урыны дибез урта бер җиргә. Һәм шушында бит инде иң беренче иттереп, әлбәттә, инде Хәснулла хәзрәт имам булып тора. Озак еллар вакытында. Хәснулла хәзрәт бит инде. Монда утырыгыз әле, якты, битегез караңгы була. Хысулла хәзрәт бит инде әлбәттә. Тегә каутыр бирдем белән карап, менә аркан белән баганага.
Әй, бер яхшы видео чыгар шуннан. Әйе. Хысулла хәзрәт бит инде әлбәттә килү белән Ярмәк халкының бит инде әлбәттә күңел сабагын белү, әмма ләкин хәреф укып язулар белмәү сәбәпле тотына иң беренче иттереп балаларга күңел сабагы бирергә. Һәм бер кыш чыгу белән

Мөгаллим дә, имам да икәнлегенә шушыларга шәһадәтнама бирәләр Хәсанулла хәзрәткә патша тарафыннан. Бик күп озак еллар эшли. Урманга кергә ярамый. Халык бит инде ул вакытта утын ягу, тоталар да Юкәлтаудагы агачларны тапый башлыйлар. Юкәлтаудагы агачларның әз генә, бик әз генә өлеше кала. 1906 елныга хәтле булган хәл бу. Шушы вакытта бит инде Хисулла хәзрәт Зыя Ирмәкинең шигыре дә бар бит инде, Әүлияләр тавы буенда дигән ак каен турында. Әүлияләр кабере бит инде авыл баш битләвендә, тимәгез, әүлияләр кабере анда агач кисергә ярамый дигәчтен туктата. Хисулла хәзрәткә бит инде нитәр терелшән итеп карыйлар, бу Совет хөкүмәтенә каршы бара дип. Чөнки Авылда аракы кибете ачырга җыеналар. Юк, ярамый, без мөселман авылы. Аннары соң дуңгыз фирмасы ачыйк, без мөселманнар, безгә кирәкми дип каршы килә. Бу хөкүмәткә каршы килә бит инде оборот нитми дип, тоталар да Хәснулла хәзрәтне эзәрлекләү сәбәпле ул мәҗбүр була Богырсанга китергә, аның китүен көткән генә кешеләр тиз арада, әлбәттә, инде бөтенесе эшләп тә куялар. Менә Хосулла хәзрәт әлбәттә күп мәшәкатьләр укыткан. Нидән соң революция булганнан соң, коммунизм барлыкка килеп, колхозлар, күмәк хуҗалыклар барлыкка килгәннән соң, бөтен шитавытлар, бухгалтерлар барысы да аның мәдрәсәсен бетергән. Тахир абыйның э, әтисе Гобайдулла Мамышев, Тахир абыйның әтисе Гобайдулла бабай да шул кадәрле Хоснулла хәзрәт турында бик күп әйтә торган булган. Хоснулла хәзрәт Ярмәктә Котлы очыннан бер юлы йөздә иллешәр йорт янган. Пожар була, салым башлыйлар. Бурасы не ярып бетә. Хиснулла хәзрәт менә шушы Апаловка дип атала менчик нидер шушы шелекләр белән балчыкларны итеп шушны менә бу бәлеге менә аның ният шушында бит инде менә э, нидә аны кар барып карагансыздыр шушны иң беренче ул тәкъдим кертте янмаслык иттер герман халкына йортна салыйк дип менә шушы саман нидән э, балчыктан ул тәкъдим кертте аннары борай белән бодай налыштырулар турында икмәк ниләр турында монда бик күп ниләр хәзер Хәр вакытта да кыләвез язучылар булалар. Вакыт дигән гәҗит Шушы гәҗиттә ярмак халкы ялкаулар, җирләрен чәчмиләр, кешедән ялап чәчтерәләр. Алар наданнар берәсә укымыйлар дип, фәлән дигән дип вакыт гәҗитен язалар. Бу язган гәҗитнең бу материалын табамыз, әмма ләкин вакыт дигән газетта Хасулла хәзрәт, менә шул вакытта сез ярмак халкын дип яманлап язгансыз, алар берсе дә дөрес түгел, ярмак халкы. фәлән хәтле сабан, фәлән хәтле торма, фәлән хәтле нәрсә килер, бар үзләренең җирләрен, фәлән хәтле җирен чәчәләр, үстерәләр бөтен нәрсәләрен, дип, аннары соң алар фәлән хәтле ведомости, фәлән хәтле 5-6 терлек гаджет журналлар ала дип, шушы мәнидә вакыт дигәндә басылган материалны таптык. Рәхмәт, Нижнекамскидагы дустым, Хәбиб исемле дустым шушылар белән шөгыльләнә. Менә сезнең ахун турында бит дип язган миңа материал күп ибәргәләде. Менә аның лидеры һәр вакытта да үзенең авыл халкы өчен итеп торган. Менә шушы мәчет бит инде, менә мәдрәсәбез, без хәкереп ашыйбыз шунда шушы ахун хәзрәтнең мәчете. Ул сакланып калган теге вакытта борынгы 1890 елдан бирле сакланып калган. Хөснулла хәзрәт анда 20 елдан ал имам булып тора. Аннан соң Әбдулхай хәзрәт, ә юк, Котбетдин ялгыш әйтем, Котб мулла дибез, Котбетдин хәзрәт, аннан соң иң азаккысы Әбдулхай хәзрәт. Әбдулхай хәзрәттән соң инде анда 41 елны ичким сугыш башларга кала, 6 кеше манарасын кисеп төшерәләр дә мәктәп йортына күчерә. Ичкиннән сугыш башлана, Бөек Ватан сугышы. Именно шушы әйтер бит. Ну, без ул сакланып калган Алла рәхмәт, рәхмәт Сайза Килышка да барсына да рәхмәт. Мәчет мәдрәсә йортына китереп куйдык. Менә инде Хыснулла хәзер. Хәзер без уже халык белән берни итеп бу мәчетебезне Хыснулла хәзрәт исемендәге мәчет дип йөртәбез. Тегесе Нур мәчете, ә бу мәчетебез безнең Хыснулла хәзрәт Бахаутин исемендәге мәчет, Җәмигъ мәчет дип әйтәбез бу мәчетебезне. мәдрәсә аның мәчете мәдрәсәсе йортыбызда булганга күрә бу тулы хокукыбыз бар дияргә була хәзнулла хәзрәтнең рухына шат булсын әлбәттә аллага шөкер алдыңы карашлы кеше булган алдыңы карашлы кеше булган бик күп менә бу сабит хөкүмәт урнашкашында бик матур итеп типле нитеп бөтен нәрсәне төптән уйлап киңәшләрендә биргәләгән һәм әлбәттә инде балаларын фанатик булмасыннар дип заманасына күрә яраклы итеп югары белем бирергә дә тырышкан Менә алдынгы карашлы кеше булган. Авыл халкы исән булган кешеләрдән аралашканыбыз бар, их, соңгы хәзерге ничек бәя алабыз бит. Бик күп кешеләрдән шундый матур иттереп положениеләр гөн итеп алдык, шуңа күрә тырышкан. Миндә китаплар бар. Менә монда кызганыч кап киләлмәдем. Хөснулла хәзрәт, ахун Хөснулла Баһаутдинов, деревня Ермаков, Оренбургский уезд дигән штампы баскан китаплар миндә. Берничә дүрт мең китап китабы кулыма эләкте. Ул китаплар бормалы юллар белән ярмәктән тик итеп, әллә кайдан әйләнеп, Оренбур өлкәсеннән Бакай, Тургай тирәсеннән яңадан ярмәккә кире кайтты. Әйләнеп. Аллага шөкер. Кул язмамы?
Кул язма түгел, басма китаплар. Басма китаплар, менә мин сиңа күрсәтәм. Ахунның үзенең печаты баскан.
А. Ахун Хөснулла Баһаутдин деревня Ермакова Оренбургский уезд дип язган печать штампы баскан. Әлхәмдулилла шөкер, бу вот безнең өчен шул шул тарихи. Авылдан авылдан революция кадәрле ярмәктән 4 кеше хаҗга барып кайткан. 4 хаҗи революция кадәрле, шушы 4 хаҗиларның берсенең Казан басмасы менә шуның кадәрле Коръән китабы. Бер ике генә полный Коръән мин Камил Самигуллинга да күрсәтәм, Камил хәзрәткә дә Казанга. Саклагыз, бу безнең милли тарихи ниебез, зур реликвия бу, диде. Аның шкатулкасы да булган. Закир хаҗи, э, Закир хәзрәт, э, Закир хаҗиның Коръәне диләр. Шкатулкасы да булган, лупасы нуала сакланмаган, Коръәне миндә сакланып кала. Тагы бер хаҗиебезнең Коръәне бар иде, ансын үземнең яшьлегем белән биреп җибәрдем дә, ансын кеше кулында. Ну, берсе үзем дә сакланып калды, Аллаһуга шөкер. Менә шуңа күрә э, безнең авылда күпме ниләребез Хоснулла хәзрәт мәдрәсә ачып, күпме кешеләр укып киткәннәр, күпме кешеләр әлбәттә инде э, илгә, нигә хезмәт иткәннәр, югалып калмаганнар. Хоснулла хәзрәтне авыл халкында хөрмәт итә булган. Харик Садри үзе бит инде әлбәттә коммунистик язучы дип әйтергә кала, хәзерге заман галиме, э, язучысы дип әйтергә кала. Халик Садри Хөснулла хәзрәтнең бер ниен кисәтә. Халык ихтирам итә торган була. Егет белән кыз үзен бит инде өйләнешергә, гаилә корырга дип сөйләшкән булалар. Бу егет белән кызлар үзләрен теге гаепләп, зинасылыкта дип, кара йөзләр шикелле дип зинасылыкта гаепләп, урам буена кыйнап алып баралар. Кыйнап алып барган вакытында каршыларына Хөснулла хәзрәт сорый да, әнә ахун килә дип күрәләр дә, курку түгел, ихтирам йөзеннән таралалар. И бу егет белән кыз исән кала. Әгәр ахун хәзер күренмәгән булса, бәлкем кыйнап бетергән булырлар иде шул аркасында. Менә шундый ниләр дә язмалары бик күп. Әле яңадан яңа яңа басмаларыбыз иншаллаһ нитәрдек, әлбәттә, ачылышлар тагын да итәрдек булабыз. Менә шуңа күрә без ничек булса да үзебезнең шәхесләребезне эзләп табырга, аларны халыкка җиткерергә, алар хезмәт иткәннәр икән, алар онытылырга тиеш түгел. Аларның эшен дәвам итәргә безгә, аларның варислары булып, эшләрен дәвам итәргә менә шуңа күрә Аллага шөкер, тога барып тора дигәнгә кала мәчете, мәдрәсә булып торса да, атнасына 4-3 көн дәресләребез бара. Мәчеттә укыган шикелле ниләребез Әлхам Раббил Галәмин төшкә хәтле дә төштән соң да балалар белән дә бөтенесе белән дә мәҗлесләребез, корбан табыннар менә нигә хәтле сентябрьгә хәтле шуша итеп соралып торалар, шуңа күрә дәвам итеп тора. Хәснулла хәзрәтнең мәчете булса да, бер тарихи мәчетебез булса да сакланып калды. Шуңа күрә инде без куанып торабыз. Рәхмәт, әлбәттә, килүегезгә. Менә шулай аралашып яшик. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Шәхесләребез рәнҗеп ятмасыннар, безгә бездән разый булып ятсыннар инде. Аларның әлбәттә истәлекләре, алар кылган эшләрне без эшли алмыйбыз, әмма ләкин ничек булса да тырышырга, алардан үрнәк алырга тиеш, Алла теләсә. Исән булыйк, Алла теләсә. Рәхмәт, рухлар шат булсын.